Rŷn ni'n ceisio gwella cysylltiad cwmnïau fferyllol a phroses werthuso AWMSG.
Rydyn ni yma i annog y cysylltiad hwnnw, a'r fantais yw y bydd modd i gleifion gael gafael ar feddyginiaethau arloesol yng Nghymru.
Yn y flwyddyn ddiwetha' ro'dd 47 o werthusiade'. Ro'dd 45 yn bositif. Ro'dd hynny'n wych achos cafwyd argymhelliad positif o 98 y cant. Ond dewisodd 56 o gwmnïe' beidio cyflwyno cais am werthusiad.

Mae Robin Miles yn gweithio i GSK yng Nghymru, un o'r cwmnïau sy'n ymwneud â'r broses werthuso. Amserlen rhaglen Nice fydd yn penderfynu a fyddwn ni'n mynd i lawr y llwybr AWMSG ai peidio, ond rydyn ni yn dueddol o wneud cysylltiad o'r cychwyn cyntaf. Yn union. Yn y pen draw, rydyn ni am sicrhau bod cyfle i gleifion fanteisio ar y meddyginiaethau arloesol sy'n cael eu datblygu gan y diwydiant.
Mae Rob Thomas yn gweithio i Boehringer Ingelheim. Mae hefyd yn cynyrchioli'r diwydiant ac yn aelod o Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru. Mae llawer o wybodaeth a data'n rhan o'r cyflwyniad, clinigol, cost-effeithiolrwydd, effaith ar y gyllideb, mwy o fantais gymdeithasol. Cyn dod i'r cyfarfod, dylai'r cwmni sicrhau bod eu cynrychiolwyr yn deall y data a'i hachos dros argymell y feddyginiaeth. Mae'n bwysig iawn bod nhw'n dod i'r cyfarfod wedi paratoi.
Yn wir. Dylai cynrychiolwyr ddod i gyfarfod ni ddau ymlaen llaw i weld sut beth yw eistedd yn y sedd yn ateb cwestiynau'r pwyllgor gwerthuso.
Er y gall fod yn frawychus i ddechrau, mae hefyd yn brofiad da. Dyna'r adborth dwi 'di gael o safbwynt GSK.
Ar ôl cael eu gwerthuso, gall meddyginiaethau gyrraedd cleifion yn gyflymach, diolch i gronfa driniaeth newydd yng Nghymru. Bydd y pot hwn o arian yn golygu y gall byrddau iechyd roi cyngor AWMSG a NICE ar waith cyn gynted â phosib.
Daw cymorth arall drwy'r Cynllun Mynediad i Gleifion lle gall cwmnïau gynnig cymhelliad ariannol neu seiliedig ar ganlyniadau i gig Cymru. Mae'n gyfrinachol. Yeah. Y fantais i'r cwmni yw bod hyn yn gwella eu hachos ac felly maen nhw'n fwy tebygol o gael y feddyginiaeth a chael argymhelliad positif.
Yng Nghymru, mae'r ymdrechion yn canolbwyntio ar helpu cwmnïau fferyllol i gael eu meddyginiaethau i'r cleifion. Ar gyfer meddyginiaethau amddifad ac amddifad iawn, mae grŵp clinigwyr a chleifion yn helpu i ddatrys problem prinder data. Mae CAPIG yn cynnig cam ychwanegol ar gyfer meddyginiaethau sy'n trin afiechydon prin neu nifer bach o gleifion.
Mae'r gallu i glywed gan glinigwyr neu gleifion fel rhan o'r broses asesu technoleg iechyd yn gam pwysig.
I gwmnïau sydd ddim yn siŵr sut bydd eu meddyginiaethau yn addas, ffoniwch AWTTC yn uniongyrchol a byddan nhw'n eich rhoi chi ar ben y ffordd. Ie, mae'n hawdd cysylltu ag AWTTC. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses neu'ch cais, maen nhw bob amser wrth law i roi cyngor. Dwi'n synnu weithiau nad yw cwmnïau'n sylweddoli pa mor groesawgar 'y ni yng Nghymru. Ie, A maen nhw'n cael sioc rhywsut. Mae'r Cymru'n genedl sy'n siarad yn blwmbog yn blaen. Yeah. Felly, y pwynt dwi'n ceisio ei wneud yw bod hyn hefyd yn wir pan fyddwn yn trafod pethau fel meddyginiaethau.
Siarad yn gynnar, dyna sy'n bwysig. Ie, yeah. cysylltiad cynnar. Fe gewn ni fwy allan o hyn os nawn ni gyd gyfrannu a chydweithio. Ie, yeah, cytuno.
Ar ddiwedd y dydd, dwi'n credu mae'r hyn i ni gyd yn anelu ato yw bod meddyginiaethau arloesol newydd ar gael i gleifion.